Robin. Eli. Joël. Dir kennt jo sécher dee Sproch, Liebe geht durch den Magen. Lo wollt ech vun Eech wëssen, stëmmt dat fir Eech? Hm, ech mengen ech hu e bëssi eng schwiereg Bezéiung zum Iessen, mee fir mech kachen, dat wäert definitiv zu Léift féieren. Bei mir definitiv schonn, awer ech mengen et hänkt och bësse vum Iessen of. Also wann elo ee mer géing Fleesch dohinner stellen, da géing dat éischter an d'Box goe wéi duerch de Mo. Awer wann et eppes leckeres Veganes ass, da sinn ech do direkt dobäi. Bekacht ginn, wéi och bekachen, ass mengen ech fir mech béides esou eng Saach déi ech gäre fir Leit maachen, déi ech gären hunn. An jo, wann et dann och nach e gudde Risotto ass, deen de richtege Sound huet, dann. ass et ëmsou besser. Dat hei ass méi wéi Sex. All zweet Woch schwätze mir iwwert een anert Thema. Vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www. sexpodcast.lu. Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der 180. Episod vu Méi wéi Sex, dem Podcast fir e Mënsch mat engem Kierper. Wéi der vläit erroden hutt, ech sëtzen haut hei mam Joël a mam Eli a mär schwätzen iwwer Iessen an Iessgewunnechten. Majo, wat ass eng Iessgewunnecht am Fong? Also fir mech ginn et do zwee Haaptaspekter. Dat engt ass e bëssen esou deng, ech nennen dat elo mol deng Diät. Also ëss de Fleesch, ëss de Fësch, ëss de, ernärs de dech vegetaresch, ernärs de dech vegan. Da ginn et jo nach vläicht méi Nischen-Diäten, ech weess net, Paleo oder glutenfräi. A sou weider a sou fort. Also deelweis hänkt dat och domadder zesummen, wat een iwwerhaapt iesse kann, mee och vill, wat een iesse wëll. An da gëtt et deen zweeten Aspekt, wou ech géif soen, dat sinn och Iessgewunnechten am Sënn vu wéi dacks ësst een, wéi oft ësst ee wäerm, wéi vill snackt een dozwëschen a sou weider a sou fort. An ech mengen, datt all déi Saachen Zesumme sinn fir mech esou déi Iessgewunnechten an dat huet net nëmmen Afloss op mäi Liewen, mee och Afloss op dorobber wéi ech anere Leit begéinen an d'Iessgewunnechte vun anere Leit, mat deenen ech frou sinn, mat deenen ech vill ze dinn hunn, hu jo och en Afloss op éischtens meng Iessgewunnechten an awer och mäin Liewen. An dat ass e bëssen esou dat, iwwer dat ech haut wollt schwätzen. Also fir mech sinn Iessgewunnechten iergendwéi och sou eppes, wéi s du gesot hues, Joël, awer och iergendwéi eppes, wat net just mat Iessen ze dinn huet, awer och mat Drénken. Et ginn zum Beispill Leit, déi moies just Kaffi drénken an anerer iesse gär vill moies. Et gi Leit, déi ëmmer dat nämmlecht brauche moies zum Beispill an anerer, déi wou dat net sou wichteg ass, déi heiansdo. Cornflakes iessen an an heiansdo brunche ginn an dann fir den Dag giess hunn. A fir mech sinn Iessgewunnechten och eppes, wat domadder ze dinn huet, ob een éischter alleng ësst oder ob een éischter probéiert, mat aneren ze iessen, an dat eppes ass, wat een sech sicht, ob dat elo dobaussen ass oder zesumme kachen ass, ob et eppes ass, wat een éischter eleng mécht, wann ee grad Honger huet, oder ob et eppes ass, wou ee vläicht op eng Partnerpersoun oder Persoune waart an dann dat esou ee Moment ass, wou ee mat aneren ësst. Jo, wéi ass dat fir dech, Robin? Ech mengen et huet esou, Iessgewunnechten huet esou zwou Bedeitunge fir mech, also nee esou éischter dräi. Also dat wat de Joël gesot huet ganz sécher, wéi gesot vu sinn ech vegan, vegetaresch, Fleesch etc etc. An dann dat mat esou dat Relationnellt an Bezéiungen vu wéi iessen ech mat weem a wéi sinn ech kompa kompatibel mat där Persoun an esou An ech mengen, dat ass fir mech och ganz staark net nëmme romantesch Bezéiungen, mee och ganz kloer mat platonesche Bezéiungen, awer och mat familiare Bezéiungen. An dann awer nach sou dat Drëtt, wat sou meng perséinlech Iessgewunnechte vu sou. Wann ech eleng sinn, wéi iessen ech a wat iessen ech? A wat si Faktoren, déi och beaflossen, datt ech vläicht ënner anere Leit anescht iessen? A kann ech doraus Léieren zéien? Elo mengen ech bëssi esou, wat den Term fir mech bedeit. Mee jo, mir hu lo scho ganz vill iwwer esou Relatioune geschwat. Wéi ass dat da fir Iech mat Ären Iessgewunnechten a Bezéiungen? Also bei mir hänkt et och dovunner of, wéi ech grad a Bezéiung mat mir selwer a mat mengem Ëmfeld sinn. Zum Beispill ass meng Iessgewunnecht weekends, wann ech net muss schaffe goen an net déi Struktur hu vun ech muss ëm déi Auerzäit do an do sinn, eng Kéier ganz anescht, wéi wann ech moies muss opstoen an da begrenzen Zäit hunn. Do hëlleft d'Aarbechtsstruktur definitiv fir mer eng Iessstruktur ze ginn, déi ech soss vläicht net hunn a wou ech dann och heiansdo mol vergiessen ze iessen an dann um dräi Auer mëttes esou sinn, oh ech hunn Honger, ah jo ech hunn nach guer näischt giess. An awer och a Bezéiung, wou wann ech kann ech schonn gäre mat aneren iessen. Ech kachen och gär zesummen. An do sinn och esou bestëmmte Rollen, déi mengen ech dee Moment gutt klappen. Also ech mengen, et ass wichteg, datt dann ee bëssen d'Organisatioun iwwerhëlt. Ech schneiden zum Beispill net gär Saachen, well Messer ass geféierlech an dat kann och mol schif ausgoen. Ech hunn awer kee Problem mat Saache spullen. Jo, wéi ass dat bei Iech sou? Ech fand dat deng interessant, dass d'Ënner Iessgewunnecht net nëmme sou d'Iessen mat anbezitt, awer och sou alles ronderëm d'Iessen. Well ech mengen ech si sou bëssi dat selwecht, dass a mengen zwou Partnerinnenschaften, ech kachen net sou gär, mee ech, also Spuddele mécht mir guer näischt aus an ech spuddelen am Fong relativ gär an deem Sënn, dass ech dann einfach normalerweis eppes lauschteren an dann eppes mat mengen Hänn ze dinn hunn, eppes knëffelen an dat. Ass am Fong eng zimmlech gutt Kompatibilitéit an menge fir mech ass dat, also ech weess, datt et fir Leit iesse sou eng risegrouss Kompatibilitéitsgeschicht ass, sou oh ech kéint, also ech kennen déck vill Veganer, innen déi soen si giffen Leit net daten wann déi net och vegan wieren oder jo Leit fir déi Iessen einfach sou déck wichteg ass an ech menge fir mech perséinlech Iessen ass mir einfach sou egal. Also ech iessen an ech iesse mëttlerweil regelméisseg an ech hu mëttlerweil eng gesond Bezéiung zu Iessen an deem Sënn, dass ech iessen. Mee ech mengen einfach, dass meng Geschicht vun Iesstéierung einfach sou laang ass, dass ech, also Iessen ass mir einfach egal an ech iesse well ech muss, net well ech onbedéngt mega Interêt um Iessen hunn an. Dofir, also ech si vegan, mee eng vu menge Partnerpersounen ësst wierklech alles an dat war nach ni e Problem. Bezéiungsweis hennste wann s de wierklech sou eppes richteg Fleescheges ësst, wéi sou eng Andouille oder eng Andouillette, da soen ech och, Héi hues si, ech kussen dech elo net méi bis s de der d'Zänn gewäsch hues. Mee sou am grousse Ganzen ass dat fir mech perséinlech net sou eng grouss Kompatibilitéitssaach, soulaang mer kënnen Zesummen iessen hensdo, dat heescht meng Partnerpersoun kacht déck gär vegan a kacht déck gutt vegan an ne ësst och gär vegan. Dat heescht mir iessen nach oft zesumme vegan an et ass éischter esou eng Ausnamssaach, dass se Fleesch ësst. Ech menge wann ech mat enger Persoun zesumme wier, déi bei all Moolzecht dräimol den Dag misst en déckt Stéck Fleesch hunn, da wär dat schonn eppes aneschtes, muss ech och elo zouginn. Also ech géing et op all Fall ustrengend fannen wann ee misst 3 verschidde Saache kachen. Jo, dat maache mir zum Beispill bal ni. Also bon, mir mir iessen och net vill zesummen, well mer, obwuel mer zesumme wunnen, ganz aner Liewensrhythmussen hunn. Dat heescht, mir iesse vläit zweemol d'Woch. 3 mol wann et héich kënnt zesummen an dann iesse mer vegan a sou de Rescht vun der Zäit maache mir eist eegent Déng, och well mer oft owes fort sinn oder einfach awer net sou vill heiheem sinn. Am grousse Ganzen iesse mer einfach ganz vill ouni eneen an dann ësst halt jiddwereen wat een wëll. An ech mengen, wa mer elo giffen all Owend zesummen iessen, wierklech ëmmer, ëmmer, ëmmer, géif menger Partnerpersoun vläicht och Fleesch iergendwann eng Kéier bëssi feelen. An da misst mer halt zwee Mol kachen, wat schonn nerveg wier. Virun allem, well ech och refuséiere fir Fleesch unzepaken. Also, et wier esou, Huel si, you do you, mee ech wëll dat och net. Botz, also ech maachen alleguerten nei Spull ganz gären, awer ech paken näischt un wou Fleesch dra war, well mech dat einfach uneekelt. Joël, wéi ass dat bei dir? Jo, ech kann dat schonn zimmlech gutt novollzéien, wat dir zwee esou sot. Ech mengen, dat ech tatsächlech an der glécklecher Situatioun sinn, dat ech mech net esou oft muss mat Fleesch oder Fësch vun anere Leit ronderëm schloen oder do d'Spull misst maachen, wat och u Spullmaschinnen, déi vorhande sinn, leien, mee och einfach dorunner, dat déi Persoun, mat där ech am meeschten zesumme kachen an iessen, zwar net ganz vegetaresch ass, esou wéi ech, mee normalerweis doheem kee Fleesch ësst, also dat éischter dann ausserhalb mécht oder bei sengen Elteren oder eben a Restauranten oder sou. Dat heescht, do hunn ech da wéineg domadder ze dinn. Ech muss soen, dat fir mech zesumme kachen an och zesummen iesse schonn e wichtege Punkt ass. Also Ech fannen dat schéin, sech gemeinsam Gedanken ze maachen, ok wat wëlle mer haut den Owend iessen, an dat dann entweder zesummen oder fireneen ze maachen. Dat hänkt ëmmer e bëssen dovun of, wéi vill Plaz an der Kichen ass an och wéi vill ze dinn ass. An ech sinn och éischter e Mënsch, deen dann déi Saache wëll eleng maachen oder wëll Kontroll driwwer hunn. Also grad wann et quasi dat ass, wat ech elo kachen, dat hänkt dann ëmmer e bëssen dovunner of, wéi een dat dann definéiert. Dat fannen ech och ganz spannend. Also et gi jo Leit, déi guer net zesumme kache kënnen, well se sech dann an d'Hoer kréien. Ech kann dat am Fong relativ gutt, mee et gëtt esou, verschidde Plaen, wou ech dann einfach wëll d'Kontroll driwwer halen oder et sech fir mech einfach e bësse schwéier ufillt, fir ze soen, okay, ech wëll elo do Kontroll ofginn oder ech ka elo do Kontroll ofginn. Mä dat entwéckelt sech och mat der Zäit, hunn ech d'Gefill, datt ech do e bësse besser dra ginn. Wou ech mir tatsächlech e bësse schwéier dinn, dat ass, wann ech mat Leit ënnerwee sinn, déi esou e bësse picky eater sinn oder einfach net immens abenteuerlech sinn, also wann een dann seet ok komm mir sichen eis e Restaurant eraus an dann kënnt bei all Virschlag iergendwéi esou hm jo ech weess net ob ech dat elo esou gär hunn, ech wëll vläicht awer léiwer bei eng Fastfood Kette goen, well do weess ech genau wat ech kréien. Ech kann dat zwar novollzéien dat een dat wëll, mee fir mech ass dat einfach op Dauer e bësse schwéier fir dann ëmmer mussen, dat manner abenteuerlech ze maachen, wéi elo eppes, wou ech mer denken, ok, ech giff elo gär einfach gär eppes Neies ausprobéieren. Jo, fir mech ass et och einfach mega cool, gemeinsam nei Saache kennenzeléieren, oppen ze sinn, Saachen ze probéieren. A wat ech ganz gären hunn, wann een zesummen Iesse geet oder zesummen Iesse bestellt, ass, wann ee sech zwee Platen zesummen aussicht a sech déi dann deelt. Well da kann een zwou verschidde Saache probéieren, wat ee jo net esou oft kann, wann een dat eleng mécht. Also ech verstinn dech mega Joël a gläichzäiteg sinn ech och sou, hä? Ech menge fir mech ass et e bëssi anescht, well Ech probéiere mega gär nei Saachen aus, grad och wéi gesot, ech sinn net esou frou mat Iessen a sengem Konzept, mee wann ech scho muss, dann hunn ech gäre vill Ofwiesslung dran an ech hu mäi ganzt Liewe laang franséischt a däitsch Iesse giess an ech hu mengen ech de Sold dorun bëssi erreecht. An dat huet mech och drun erënnert, dass mer eis am Fong esou Kultur oder Iessenskultur a Bezéiungen och opbauen, well ech hunn eng Partnerpersoun mat. déi och immens abenteuerlech ass an déi wierklech alles ësst an wou mer immens gären einfach nei Saache mat een ausprobéiere vum Iessen hier. Dat ass awer och, dat huet sech och bëssi entwéckelt, well wéi mir eis virun dräi Joer kennegeléiert hunn, hat ech nach vill manner vun der kulinarescher Welt gesinn an d'Sar huet mir einfach immens vill gewisen. An et ass einfach sou Deel vun eiser Bezéiung ginn, dass mer ganz gären nei Saache mateneen ausprobéiere ginn. An schon eng aner Partnerpersoun, déi ass vill méi picky mam Iessen, och well d'Sa IBS huet, also Irritable Bowel Syndrome, an einfach vill Saachen huet, déi d'Sa net kann iessen. An do hu mer schon éischter sou eis sou Safe Foods, an do ass manner Space fir Exploration dran. An dat huet mech. och nach ni gestéiert, also an deem Sënn, dass ech dann, ech gi mat där Persoun zwar dann och manner iessen, well ech mer soen, hey, ech ka gäre emol heiansdo mat dir an ee vun dengen dräi safe Restaurants goen, awer ech wëll net andauernd just an déi selwecht Plaze goen. An Dat stéiert se awer och net sou, well se ass, jo, ech gi souwisou net sou gär raus iessen, ech kache vill léiwer mat där zesummen an dann kache mer halt zesummen, wou ech sou sinn, oh, dat ass cute an do muss ech dann och näischt Neies ausprobéieren. An dann mäi Besoin, fir sou nei Saachen auszeprobéieren, hunn ech da bëssi sou mat enger anerer Persoun, an enger anerer Relatioun an ech hunn dat selwecht och nach mat, anere Bezéiung, dass ech Frënn hu mat deenen ech einfach ganz aner Iessgewunnechten hunn, déi sech ganz schéin ergänzen, wou sech dann, jo, wann ech just eng eenzeg vun deene Persounen a mengem Liewen hätt a just eng eenzeg Iessgewunnecht mat enger eenzeger Persoun, da wier ech warscheinlech wierklech gelangweilt an da wär ech net ganz frou. An ech fannen dat am Fong déck schéin, dass ech sou vill Relatiounen, platonesch an net platonesch, a mengem Liewen hunn, mat deenen ech ganz aner Iessgewunnechten hunn an, déi einfach ganz aner Itches scratchen an där Hinsicht a ganz aner Bedürfnisser erfëllen an ech mengen, dass awer och wann ee wierklech eng Persoun huet, mat där een dee gréissten Deel vu sengem Iessen huet, dass dat dann och erëm anescht ass. Ech fannen dat ganz spannend, wat Der béid sot, wéi eng Bezéiung d'Iessgewunnechten ännere kann an ee sech vläicht och upasst. Ob dat elo Richtung méi oder manner gesond ass oder vläicht och méi oder manner Alkohol beim Iessen, awer och wéi déi Plaz, op där ee wunnt, warscheinlech ee groussen Impakt huet op wéi d'Iessgewunnechte sinn, och wann ee sech däers vläicht guer net esou bewosst ass. Also et gi jo einfach esou Iesskulturen, déi och einfach méi oder manner gesond Iessen hunn. Wann ech elo zum Beispill un England denken. wou ee mëttes normalerweis ee Sandwich, ee séisst Gedrénks an eng Tut Chipsen ësst an een dann och an all Supermarché esou ee Meal Deal huet, wou een da fir véier oder fënnef Pond sech déi Saache esou raussiche kann an einfach jidderee ronderëm dat mécht, dann ass et schwéier do Nee ze soen, well Chipse si jo u sech lecker. Wann ech mir awer elo. zu Lëtzebuerg iergendwéi géing ee Sandwich siche goen, da sinn do héchstwahrscheinlech keng Chipsen dobäi. A wann ech a Frankräich iergendwou um Duerf wier an ech géing Mëtteg iesse goen, da wier dat wahrscheinlech eng Affär vun zwou Stonne mat zwee Glieser Wäin an Entrée, Plat an Dessert. Jo, an ech denken, dat je nodeem wou een ass, dat dann och seng Impakt huet a wahrscheinlech och mat weem ee grad ass. Jo, an ech mengen, datt déi Ënnerscheeder souguer grouss kënne sinn am selwechte Land. Also ech si jo elo vum Süde vun Holland op Amsterdam geplënnert an ech mierken einfach, datt ech och hei an der Géigend, an där ech wunnen, ech sinn einfach surrounded vu türkesche Butteker an indesche Butteker an esou. Ech ginn am Fong bal all meng Saachen dohinner kafen an ech hunn einfach vill méi Accès zu Produiten, zu deenen ech virdrun einfach vill manner Accès hat, well et e vill méi groussen, also et war einfach vill méi laang fir bei déi Butteker ze kommen. An hei ass et einfach ëm den Eck an ech mierken, dass ech do dann out of der convenience och vill méi déi Produite benotzen an dat natierlech dann och mäin Iesse beaflosst an da vun allem iwwer Algorithmen. Also ech maan ëmmer de Geck mat menge Frënn, dass mäin gesamten Instagram Algorithmus denkt dass ech arabesch wier, well ech kréien wierklech, ech kréien arabesch Memes, ech kréien och immens vill arabescht Iesse well ech einfach, ier ech schonn ugefaang hunn, immens vill Rezepter ze kucke vun oh ech hunn hei eppes fonnt Am türkesche Supermarché, Wat ass dat? Wat kanns du mat maachen? An, Ne, mir sinn all mass-surveilled an mäin Algorithmus weess elo, dass ech gäre bei, oder zumindest Accès hunn zu türkeschen an arabesche Produiten. An ech kréien ëmmer méi Rezepter. A vue dass ech, wéi gesot, awer gäre mol Saachen nei probéieren am Thema Iessen, huet sech meng Iessgewunnecht huet ech mega verännert an deene leschten dräi Méint. An awer och duerch de Fait, dass ech einfach elo mat, bah, temporär mat menger Partnerpersoun zesumme wunnen. An do mierken ech och schonn, dass dat sech mega verännert huet, einfach well d'Sarah huet sou seng ultra streng Gewunnechten an ech zum Beispill zimmlech proteinräich. A mir schwätzen dann och vill doriwwer, well ech si sou, Hö, wat ass dat? Firwat ëss du dat? An d'Sarah ass sou, Yes, protein. An ech si sou, Ah, cool, villäit sollt ech och e bësse méi Protein iessen. An dat heescht, ech hu mer am Fong, mir iessen oft zesumme moies, an ech hu mer am Fong ganz aner Gewunnechten zougeluecht, well ech sou war, ha, du ëss dat do, vläit kann ech dat och sou eppes Ähnleches iessen. An, ne, dat huet sech duerduerch elo an deene leschten dräi Méint déck verännert. An ech mierken, dass och wann ech elo zur Janescht higeen, zum Beispill op Lëtzebuerg, dass ech awer dat bäibehale vun, ah nee, ech iesse elo dat zu moies, ech muss mer dat elo besuergen. Wat ech ganz spannend fannen, ass, wann Leit esou Rücksicht op meng Gewunnechten huelen a mer dann zum Beispill Saachen ubidden, wéi ech iesse moies ëmmer Haferflocken an esou, hei ech hunn dir Haferflocken kaf, du kanns der déi elo zum Frühstück maachen an ech fannen dat mega léif. Mee anersäits denken, sinn ech dann awer éischter dee Mënsch, dee seet esou, ah elo sinn ech mol eng Kéier enzwousch aneschters, da kann ech elo mol eppes aneschters probéieren. Ech giff am Fong léiwer deng Schmier mat Kéis, déi s du moies ëss, matiessen, wéi elo mer ee Müsli ze maachen, deen ech jo souwisou all Dag hunn. Dat kann dann och heiansdo e bëssen esou zu Reibunge féieren oder zu Saachen, esou wéi wann een dat dann net, net unerkenne géif. Mee ech erkennen dat natierlech un, also et ass mega léif, mee heiansdo ass Ofwiesslung dann och ganz gutt. Wat ech mech elo gefrot hu bei Ären Erzielungen, ass ob et vläicht esou Saache gëtt wéi Liblingsiessen oder Saachen, déi der net ausstoe kënnt. An ech menge lo net onbedéngt Saachen, déi der ausschléisst aus Ärer Diät, also lo net onbedéngt Fleesch oder Fësch oder Mëllechproduiten oder esou, mee éischter esou, okay, déi Persoun, déi ech gären hunn, déi ësst mega gär Ech soen lo iergend eppes, Fenchel, an ech haassen awer Fenchel. Hutt der vläicht esou Erliefnisser vläicht och scho gehat? Ech muss soen, datt ech Fenchel, dat ass effektiv e Beispill aus dem Real Life vu mengem Partner, deen huet esouguer e Fenchel tätowéiert, well en dee sou gär huet. An ech muss soen, datt ech Fenchel ëmmer e bëssen esou, jo, esou komesche Side-Eye ginn hunn, wann dat iergendwou dra war. A mëttlerweil hunn ech en awer schätzen a liben geléiert. Koriander, Ech muss gestoen, dass, wéi ech, wéi gesot, eng vu menge Partnerpersounen virun dräi Joer kennegeléiert hunn, ech war Team Koriander schmaacht wéi Seef an ech iesse kee Koriander. An. Eisen éischten Date war zwar esou, Ah jo, du ëss jo awer bestëmmt Koriander, gell? Well ech maache Koriander op alles. An ech war esou, Mhm, sure. An iwwert Joren, also mëttlerweil iessen ech richteg gär Koriander. Ech si mëttlerweil Team Koriander op allem. An dat ass nawell gutt, well meng aner Partnerpersoun, mat där ech säit engem Joer zesumme sinn, ass och ultra de Koriander-Fan. An do hunn ech net méi misse flunkeren, wéi ech sot, Oh mäi Gott, yes, Koriander! An dat hunn ech, jo, wéi gesot, Koriander ass jo eng Geschicht, dat ass jo eppes méi Rezentes, datt ech richteg gär Koriander hunn. An dat ass awer och deen anere Wee fir mech gaang. Wéi gesot, déi Persoun, mat där ech säit dräi Joer zesumme sinn, déi haasst Schokola. Also wierklech ugeekelt dovun. Ass am Fong esou eng Reaktioun zu Schokola, wéi ech zu Fleesch hunn. Sa ka kee Schokola gesinn, richen oder schmaachen. An ech iesse kee Schokola méi. Einfach well ech Also ech mengen, et ass net nëmme wéinst him, et ass och, et huet och ze dinn mat menger, mat menger Iesstéierung a mat mengen Iessgewunnechten aus menger Iesstéierung. Mee de Fait, dass ech am Fong an deem Zäitraun, wou ech do e bëssi erauskomm sinn, och mat him zesumme war, ech hunn einfach ni méi erëm zum Schockla gegraff. Also ech si lo net esou krass ugeekelt dovun wéi d'Sarah. Wa mer iergendeen e klengt Stéckche Schokola ubitt, dann iessen ech et och heiansdo. Mee ech hunn awer säit Éiwegkeete kee Schokola méi kaaft. Schokolaskuch ass eppes, wat mech wierklech uneekelt elo mëttlerweil. An, jo, ech iessen am Fong bal guer kee Schockela méi. Obwuel, also meng Partnerpersoun hätt guer kee Problem domat, wann ech géif Schockela iessen. Sa giff mech vläit froe fir meng Zänn dono ze botzen, eescht sa kusse, mee ech kéint Schockela iessen, mee ech man dat net méi. Ech sinn ech si grad e bëssen ënner Schock, well ech mer probéieren ee Liewen ouni Schockela virzestellen. An jo, ech hu lo net direkt esou, ausser ausser vläicht Fleesch, wat ech eekleg fannen, an esou Mieres. Déiere wou nach Been an Aen dru sinn, ech mengen dat géing mech och extrem oftërnen wann een do sou géing do mat sou Saache rëmfummelen d'ganz Iesse laang. Soss hunn ech u sech elo net iergwéi spezifesch ee Gewürz oder oder ee Geméis oder sou wat komplizéiert ass, mee ech menge wann ech mat enger Persoun wier an dann och wéilt mat där Persoun mol zesumme kachen an zesummen iessen, déi guer keng Gewürzer géing verdroen, also wou et wierklech just esou Salz a Peffer ass an alles aneres wier scho vill ze schaarf, egal ob dat elo Knuewelek oder Zwiwwelen oder soss iergendwéi Gewürzer ass, déi een op Saache mécht, also elo net onbedéngt Gewürzer, déi spicy sinn, dat heescht, datt een, datt ee lo géing ufänke mat schweezen oder esou, well ze vill Chilien dra sinn. mee ja wo wo einfach alles irgendwie komplizéiert ass wat Iech wie würze kann ech mein dat géing mech immens stéieren well dat sinn awer sou Saachen déi fir mech irgendwie d'Iessen ausmaachen an dann dat da wieren einfach esou an zwee komplett verschidde Welten an dat wier dann iergwéi ech meng do wier et komplizéiert iergwéi e Kompromëss ze fannen. Jo, dat verstinn ech. Ech muss soen, obwuel ech scho säit Éiwegkeeten, ech mengen, ech sinn säit iwwer 10 Joer vegetaresch an ech si säit, ech weess net, och scho wierklech laang vegan. Mee ech muss soen, datt ech dat am Fong heiansdo zimmlech witzeg fannen an op eng absurd Aart a Weis, wann ech mat enger Persoun iesse ginn an déi hëlt sou eppes richteg sou Krabbeges. Also virun e puer Méint war ech mat enger, wéi gesot, mat enger Partnerpersoun, déi alles ësst, war ech Thai iessen An si haten eng englesch Kaart a si haten eng Thai-Kaart, also eng Kaart, déi op Thai war. An, wéi gesot, meng Partnerpersoun huet sech d'Méi gemaach, fir dat alles ze iwwersetzen an ze googlen an huet sech dunn e Plat erausgesicht aus där Thai-Kaart, an dat war mat fermentéierte Krabben. An ech hat dat schonn éiweg net méi gesinn, esou Krabben. An ech hunn dat awer nawell relativ interessant fonnt, fir Dat einfach ëm eng Kéier ze, jo, einfach ëm eng Kéier dobäi ze si wann iergendeen do eng Krabels an een hëlt. An dat huet mir am Fong perséinlech net vill ausgemaach. Also ech hu schonn, Hey Husi, please be careful, datt do näischt eriwwer sprëtzt op mäin Teller, well dat géif mech scho wierklech uneekelen. Mee esou, ne, dat gouf awer alles respektéiert. An ech war esou, Ha, dat ass schonn interessant. An ech hunn och doru geroch, well ech esou war, Okay, wéi richt dat am Fong? An jo. also ech hat et nie giess an ech war och sou ëh ech wëll dat net an mengem Mond mee sou et ass schon interessant iergendwéi an ech fannen et och dék interessant dass dat wéi gesot sou ënnerschiddlech ass well an ech fannen och béides mega legit wann ee seet ech wëll domat guer näischt ze dinn hunn a meng Erfahrung ass awer och dass ech dass mir dat net esou vill ausmécht. Also mir sinn zwar elo nach eng Kéier zwou Saachen agefall. U sech, ech fannen esou richteg sténkege Kéis schonn schwiereg, well ee sech do einfach net do virdru schütze kann. Also weder wann en am Frigo läit, nach wann déi aner Persoun en ësst. An, an dat anert ass sou op enger ëffentlecher Plaz, wann ee Fësch an der Mikrowell mécht an et dann duerch d'ganz Gebai no Fësch richt. Dat sinn da vläicht éischter Iessgewunnechten op der Aarbecht, mee dat fannen ech ganz fuerchtbar, wann een da muss nach de Rescht vum Dag schaffen an et richt iwwerall no Fësch. Ech fannen, dat misst verbuede sinn. Ech weess net, ob ech dat wéilt verbidden, mee ech kann et awer, ech kann et awer novollzéien. Also et gëtt. Ech wollt elo net, datt dat hei an ee Boomer-Podcast gëtt, wou mer eis just iwwer Saachen opreegen. Jo, ech ginn der Recht. Munch Gerëch si wierklech ze vill. Ech muss och soen, wourop ech laang net virbereet war, wéi ech no, bah, Joren, wou ech am Fong bal nëmme Veganer, innen an esou deen occasional Vegetarier gedate hunn, war esou Kierpergerëch och ronderëm Leit, déi Fleesch iessen. Also ech mierken dat wierklech u menger Partnerpersoun. Esou wann s'A vill Fleesch giess huet, richt se einfach anescht. Also säi Schweess richt anescht. Mee awer och wann s a puupst, dat sténkt wéi hell an ech si sou, oh, wéi kann eppes sou sténken? Oder awer och seng Kierperflëssegkeete schmaachen och anescht. Also wann ech zum Beispill, wa mir Oralsex hunn, da kann ech normalerweis schonn soen, zum Beispill wa mir eis fir e puer Deeg net gesinn hunn, kann ech soen, ha, hues du vill Fleesch giess? Well et ganz einfach, jo, et schmaacht einfach anescht. An ech weess net wéi ech dat beschreiwe kann. Ech mengen ech kann et guer net beschreiwen, mee et schmaacht einfach anescht an ech hunn et och manner gär. Also ech mierken, datt éischter ech soen, ha hues du hues du vill Fleesch giess an mécht mer net esou vill aus, mee et ass awer schonn éischtfir manner séiss, wéi wann se e puer Deeg laang guer keen oder bal guer kee Fleesch giess huet. An dat, also wéi gesot, mécht mer och näischt aus. Bon, d'Pubsen, heiansdo, dat ass eng. Atombomm, also wierklech, dat sollt eng chemesch, als chemesch Waff aklassifizéiert ginn, an do flüchten ech och heiansdo. Mee am groussen Ganze mécht mer dat och net vill aus, mee et war awer trotzdem eppes, wou ech mech hu missen dru gewinnen, wéi mir ugefaangen hunn eis ze daten. Do hëlleft jo anscheinend Ananas, fir dat déi Kierperflëssegkeet erëm besser schmaachen. Ech weess awer net, ob dat wierklech och esou beluecht ginn ass wëssenschaftlech oder ob dat just eppes vun der Ananasindustrie ass, wat wat déi iergendwéi probéieren, eis dovunner ze iwwerzeegen. Big Pineapple is watching you, nee. Also éischens, ech weess net op dat wouer, also ech mengen dee Mythos hunn ech, dee weess ech säit deem ech weess wat Oralsex ass, also dat war wierklech, dat ass esou vill erëmgeflunn. Zweetens, wéi gesot, et mécht mer och net vill aus, wéi ech aus wourun ech mech hu misste gewinnen, mee esou, ech fanne menge Partnerpersounen hir Genitalien ultra scho an déi kënnen am Fong bal no egal wat ech maachen an ech giff dat nach ëmmer, ech giff dat nach ëmmer cool fannen. An drëttens, ech mengen, dass ech och sou aus menger eegener Iesstéierungs an Iessgewunnechtgeschicht ëmmer e bëssi hesitéieren, fir sou alles wat Iesse fir eng Persoun ass, grad fir eng Partnerpersoun, also ech denken, ech mengen, dass d'Ananas ass sou déck ass sou zimlech harmlos, mee wat mech dat erënnert ass, mécht jo och sou Bottom Diet, also virun allem Männer, déi éischter um empfaangenden End vun Analsex sinn, dat heescht déi Analsex kréien. Do ginn et sou speziell Diäten, déi hiren Anus solle méi propper maachen oder also keng Anung. Mee et gi wierklech Leit, déi riichten hiert ganzt Liewen duerno an hiert ganzt Iessen duerno, fir jo méi fuckable fir hir Tops ze sinn. An dat mécht mech, also domat fillen ech mech einfach guer net confortabel. An do sinn ech sou, Ëh, dat kléngt mer net ganz gesond. Ech war eng Kéier zu Antwerpen an engem Bed and Breakfast, dee vun enger Koppel schwule Männer geleet war. An deen ee Mann huet moies ëmmer säi Yoghurt giess a bei all Läffel huet en Umm gemaach. An dat war zwar net explizit Bottom Diet, mee et war awer iergendwéi komesch, dat scho moies esou matzekréien, wéi se sech wahrscheinlech op iergendeppes virbereet hu wat da vläicht owes geschitt. Also Eline, mir hu jo och elo do schonn, egal wat ee elo vun der Koppel zu Antwerpen fënnt, mee och ugeschwat, datt Iessen och scho ka ganz vill mat Sexualitéit ze dinn hunn. Also wéi gesot, sou speziell Diäte si mir elo agefall. Wat kënnt Iech elo nach an de Kapp? Et gëtt natierlech eng ganz Panoplie u Fetichen, déi eppes mat Iessen ze dinn hunn. Also et gëtt esou de Fetisch, datt een aner Leit wëll fidderen an och wëll, datt déi dann déck ginn. Do krut ech och schonn op Dating-Plattformen Ufroen, ob ech dat net wéilt maachen. Ech muss éierlech soen, datt mech dat éischter e bëssen irritéiert huet an net onbedéngt ugetörnt huet. Mee bon, et kann ee jo net einfach all Fetisch deele mat jiddwerengem. Jo, et ginn do sécher ënner ënner anerer, un déi ech elo grad vläicht net denken, mee wou Dir mer sécher kënnt op d'Spréng hëllefen. Jo, also et gëtt esou ee Feeding Fetish, Joël, wéi s du elo scho beschriwwen hues. Dat kann och an d'Extreemt goen, wou déi eng Persoun dann komplett kontrolléiert, wat an wéi vill déi aner Persoun ësst. an et och zu Aschränkungen am Alldag ka kommen, well et zu extremem Iwwergewiicht féiere kann. Et ginn och sou Fetischer ronderëm d'Iessen, déi an d'Richtung vu wet and messy ginn, also wou ee gär mat Iesse spillt an dann och mat dem D'Zil fir sech mat Iessen ze bewerfen oder mat Iessen anzeschmieren oder vläicht och vill ze iessen a sech dann ze iwwerginn an dat dann iwwerall anzereiwen an esou Richtung, also wou et wierklech drëm geet, dat et eppes ass, wat chaotesch a. an an och iergendwéi sou ja messy halt ass, also wou vill duercherneen dann ass. Gëtt och ganz spezifesch Cake Farting, wat genau dat ass wat am Wuert och dran ass. Dat heescht dat ass normalerweis eng Persoun déi plakeg ass, muss awer net, déi sech ob ee Crèmen Kuch oder ee Kuch mat Schlagsahn sëtzt an dann dorobber puupst. Jo, dat, dat si sou, sou déi Saachen, déi mir zu Iessen a Fetischer sou afalen. Et, et ginn och Fetischer zu Iessgewunnechten, déi net grad sou extrem sinn, wéi zum Beispill. Datt eng Persoun sech plakeg dohi leet a Friichten oder Sushi, Dir kennt déi Zeen vläicht aus dem Sex and the City Film, dann op dem Kierper sinn an dann anerer mat de Fanger oder mam Mond dat Iessen iessen. Also esou u sech wéi ee sexy Buffet, wou dann einfach eng plakeg Persoun den Dësch ass. Honestly, dat kléngt kind of fun. Also éischter sou süß, sou vun hihi ech sinn däi Buffet. Sou Owesiessen a Sex kombinéieren kléngt schonn ischti cute. Mee jo, ech fannen et schonn dék interessant wéi Iesse sou säi Wee a Sexualitéit ka fannen. Och einfach vläit e bëssi méi ënnerschwelleg, sou fir mech. Wann iergendee mir kacht an iergendee sou mech sou fiddert, also wéi gesot fir mech kacht a mer Iesse preparéiert, dat ass eng vun deene schooste Saachen déi ee maache ka fir mech, well ech mech einfach sou, ech fille mech sou ëmsuergt an ech fille mech wéi wann eng Persoun sech sou gutt ëm mech këmmert an Dat d'Iessen, also fir mech gekacht kréien, ass guer näischt Sexuelles fir mech, mee einfach dee Fait, dass déi Persoun sech sou ëm mech këmmert a sou deen Act of Service, deen Act of Care ass dann eppes, wou ech scho ka sinn, Hey Cutie, kann ech dir sti Merci soen? Sou. A wat dann och ka schonn an eppes Sexuelles ëmschloen heiansdo. An ech fannen dat sou, ja, sou wéi vill wéi vill Kär Iessen am Fong ka sinn a wéi vill dass do kann drastoen. Wéi gesot, esou dëse Weekend hunn ech erëm eng Kéier bemierkt, wéi wichteg et mer ass, dass ech mat där enger Partnerpersoun, déi ech hunn, ëmmer erëm eppes Neies ausprobéiere ginn, esou am Thema Iessen, a wéi dat en integrale Part vun eiser Relatioun ass a wéi schéi mir dat alle béid fannen. An ech fannen dat déck faszinéierend an et huet mer och richteg gehollef, fir meng Relatioun zu Iessen awer ze verbesseren. fir ronderëm Leit ze sinn, déi iesse gär hunn an déi gäre mat mär iessen a wou mer esou einfach Iessgewunnechte gebilt hunn, déi wichteg fir eis béid sinn a wou mer eis ëm déi këmmeren. Ech fannen dat mega schéin. Ech kann dat och gutt novollzéien. An dat gemeinsamt Openeen oppassen, gemeinsam kachen, firenee kachen, dat ass einfach e schéinen Deel vu Care an t'ass jo och einfach eppes wat wat wichteg ass. An ech menge fir vill Leit och eppes wat e bësse méi schwéier Thema ass, Iessen. Also mir hu lo schonn ganz vill iwwer Gewunnechte geschwat, iwwer wat hunn ech gär, wat hunn, wat huet mäi Partner, meng Partnerin gär an sech déi Saachen ze verhalen an och einfach ze wëssen, okay, déi Persoun ësst gären dat an dat oder huet hiren Tofu am léifsten sou gebroden. Dat ass jo och einfach, wéi soll ech soen, een Deel vu Care-Aarbecht, fir sech déi Saachen ze, ze verhalen, fir dat dann esou ze maachen an deelweis ass et jo och wichteg, fir da Kompromësser ze fannen An jo, vläicht och einfach dann de Liblingssnack vun där Persoun doheem ze hunn an ze soen, hei, haut gëtt et dat an dat beim Fernseh. Fannen ech op d'mannst ëmmer ganz schéin, wann u esou Saache geduecht gëtt a wann een do géigesäiteg op deen oppasst an seng Virléiften och einfach kennt an och einfach dann probéiert, op en ee opzepassen, kompatibel ze ginn a Kompromësser ze fannen, déi funktionéieren. Jaan, soe mer esou, elo wou mer vill doriwwer schwätzen, wou mer vill doriwwer schwätzen an och méi zu Iessgewunnechten nodenken, dat ass elo näischt wou mer, driwwer geschwat hunn, dat ass och vläicht net eppes, wat mir onbedéngt maachen, mee ech mengen, et sinn immens vill Leit, déi ronderëm d'Iessen och nach esou wichteg Ritualer hunn, déi reliéis oder kulturell geprägt sinn. Zu där Joreszäit iesse mer dat. Ob dat elo am Hierscht mat Champignonen oder mat Kürbissen ass oder mir biede virum Iessen oder nom Iessen. Wat ech iech zum Schluss nach wollt mat op de Wee ginn, ass eng Wäisheet, déi déi ech u sech vum Dan Savage, deen esou ee Love and Relationship Podcast huet, geléiert hunn, an zwar, Fuck first, dat heescht, éi der virhutt vill a schwéier ze iessen, probéiert virdru Sex ze hunn. dann ass den Drock dono och net méi do fir nach missen ze performéieren, wann een schonn ganz ganz vill giess huet, besonnesch bei Feierdeeg oder bei Saachen wou ee weess dat et vill Iessen wäert ginn. Dat ass jo e gudden Tipp, lo wou mer op d'Feierdeeg zouginn. Ma dann, gudden Appetit! Gudden Appetit an vill Spaass beim Sex! Ady. Ciao. Bis an zwou Wochen, ciao. Eng gutt Fro, gutt gefrot. Eng gutt Fro, Wat ass ADHD a wéi wierkt et sech op Bezéiungen aus? ADHD ass eng Ofkierzung aus de Begrëffer Autism an ADHD. Autismus ass een Neurotyp, an deem eng Persoun bottom-up processing mécht, also als éischt d'Detailer gesäit an doraus ee Gesamtbild formt. Neurotypesch Persounen hunn een top-down processing, si gesinn als éischt ee Gesamtbild, ee Kontext an dono eréischt d'Detailer. Aus den Detailer ee Ganzt maachen ass méi ustrengend A kann méi séier iwwerfuerderen. Dëst kann och an sozialen Interaktiounen zu Schwieregkeete féieren, well een den Kontext net direkt versteet. Fir dëst ze verstoppen, maskéiere vill Leit mat Autismus, si probéieren neurotypesch riwwer ze kommen, well dëst sozial an gesellschaftlech gefrot ass. Et schwätzt een oft vun engem Spektrum, all Persoun mat Autismus ass anescht. Persoune mat Autismus fannen oft Sécherheet an der Routine a siche Logik. Op der anerer Säit si Persoune mat ADHS impulsiv, hu Schwieregkeete sech laang op eppes ze konzentréieren a sinn wibbeleg. Si leiden och oft ënner Middegkeet, well et ustrengend ass, den Ufuerderunge gerecht ze ginn an et vill Energie hëlt, eppes Neies unzefänken a virun allem fäerdeg ze maachen. An der Medezin an an der Psychologie gi béid Neurotyppen als getrennten Diagnose gesinn an et gëtt wéineg Literatur zu ADHD. Et ass dowéint och schwiereg, eng ADHD-Diagnos ze kréien. ADHD, also een Neurotyp deen béid autistesch Zich huet an ADHS-Musteren, gëtt ëmmer méi thematiséiert, besonnesch bei Persounen, déi am Erwuessenenalter erausfonnt hunn oder sech froen, ob se neurotypesch sinn an wou als Kanner entweder gutt kompenséiere konnten oder weder komplett an d'ADHS-Kaass nach an d'Autismus-Kaass gepasst hunn. Se goufen ni erkannt a kruten och keng Hëllef. Et kann een d'Hypothees stellen, dass den ADHS den Autismus verstoppt oder maskéiert huet an den autisteschen Deel gemaach huet, dass den ADHS-Deel net grad esou vill opgefall ass. ADHD passt also weder ganz an d'ADHS nach ganz an d'Autismus-Diagnos an et ass ee Gemësch vu béidem. Et sprengt iergdwéi de Kader. Et brauch een zum Beispill Routine a Kontroll, mee op der anerer Säit kann een och impulsiv sinn, permanent vun enger Saach bei déi aner sprangen an näischt fäerdeg maachen, chaotesch sinn a sech séier langweilen an nei Saache maache wëllen. Also net typesch autistesch, oder? Et kann een och organiséiert sinn, emotional reaktiv sinn a Stëmmungsschwankungen hunn, mee och sech gutt virbereede wëllen, besonnesch an neien, onbekannte Situatiounen, an a verschiddene Beräicher ganz organiséiert sinn an emotional ofschalten, wann een iwwerfuerdert ass. Also net typesch ADHS, oder? Wärend den Autismus mécht, dass ee Loscht huet sech zeréckzezéien an den Dag am Bett ze verbréngen, dréckt den ADHS een, Saachen ze maachen, aus der Rou raus a Richtung Onrou a Beweegung. Et ass een Drang zur Routine do, mee och fir nei, spannend Saachen, an d'Verlaangen no Rou streit permanent mat der Loscht Neies ze erliewen an auszeprobéieren. Esou passt ee weder an déi eng nach an déi aner Këscht, u sech ass ee permanent a béide Këschten, oder et spréngt een vun der enger an déi aner, jee nodeem a wei engem Ëmfeld een ass a wéi vill Energie een huet. Dëst hänkt och dovunner of, wou een ass a mat weem ee grad ass. Wat dat heescht ass, dass een ni ganz verstane gëtt an et schwéier ass a senger Ganzheet wouer geholl an eescht geholl ze ginn. Fir d'Medezinner sinn ze komplex. An der Schoul pass een och a keng Këscht. Kanner a Mënschen am Allgemenge wëlle verstane ginn, gesi ginn, Deel vun eppes sinn. Et fänkt een un sech ze verstellen, ze masken, fir ze gefalen, fir manner opzefalen, fir net ze komplex ze sinn. Et passt ee sech un a verléiert sech lues a lues selwer. Wéi ee Chamäleon, deen iergendwann net méi weess, wéi eng Faarf seng Hautfaarf ass. Dëst mécht een, fir ze iwwerliewen, fir matzekommen a fir sozial net ausgestouss ze ginn. Mee et ass ermiddegend an entfriemend an et verléiert ee lues a lues seng Energie a säin authentescht Ech. Fir ze heelen a sech trei ze bleiwen, ass et ëmsou méi wichteg, Kolleegen a Bezéiungspersounen ze fannen, déi een verstinn an ënnerstëtzen. Et kann och Sënn maachen, eng neurodivergent Community ze sichen an Zäit mat Persounen ze verbréngen, déi och ADHD hunn. Dëst ka sozial Interaktioune méi einfach maachen an dass ee manner jugéiert gëtt a méi verstane gëtt, ouni sech missen ze verstellen. Allgemeng soll ee probéieren, mat sech eng éierlech Bezéiung opzebauen fir sech ze akzeptéieren an do Grenzen ze setzen, wou et ze vill gëtt. Nëmmen andeem een Zäit huet erofzekommen an ze raschten, kann d'Nervesystem erëm Vertrauen opbauen. Déi Rou fannen hëlleft sech besser andeelen ze kënnen a méi oppen an authentesch duerch d'Liewen ze goen. Et geet also net drëm sech ze verstellen oder ze änneren, mee erëm zu sech ze fannen. Andeems een op sech lauschtert, kann een ufänken sech besser ze verstoen a fir sech an anerer do ze sinn. An du, op wéi engem Spektrum bass du grad?